مەرهەباتە باشمانە هێژا ئیشە میوانێ مە کەک زەکەریا هەورامی ئەندامێ کەنەکەی لە باشوورێ کوردستان لێ نەکا ئەوژی کۆچبەر بوو پانابەر بوو هات قەنادە ئەس باوەرم دە هزار و بیست و یەکێدە هات

بەێ ئەندامی لاوان بووم بەێ ئەندامی لاوان لە چەند حزبێک کارێمە کرد پێ پر حزبای حزبێ چەپ بوو حزبێ شوێعی بوو بەێ بوومە بەرپرسە ئەنجومەنی ڕێکخراوەکانی حەلبچە کە سی و دوو ڕێکخرا و لەوێ بوون سی دوو ئەنجۆ کارێمە دوو ساڵ بەرپرسێوان بووم پشتی وی بووم بە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری من کار کرد لە بەڕێوبەتی لاوانی حەڵەبچە بەشی مدیری وردبینی بووم لەوێ پشتی وی کارێ من من هاتمە کەنەدا ئەس هەشت مانگە لە کەنەدا ژیان دەکەم و دوازدە ساڵیشە ئەندامی کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان تبخێراتی تسەر سەرا سەر چاێ هاتی بۆ چە کوردستان بەردا هات کەنەدا ئەس من ڕاستی من زەوج کرد ینی من هاوسەریم پێگەێنا ئەنجامە هاوسەری پێگەنا هاتمە کەنەدا من 2016

تکانی ژمار چ بێژ ڕاستی ئەز هەموو کوردستان چوم چ ڕۆژهڵات چ باشوور چ بە ڕۆژاوا چ باکوور و هەموو باژێری ئەس چوم ڕەوشی بە تایبەتی باشوور ڕەوشی پڕگرانە ئێستا ڕەوشی سیاسی باش نییە ڕەوشی دبلۆماسی لەگەڵ وڵاتی عەربی باش نییە ڕەوشی هەرێمی کوردستان بێژین لەگەڵ عراقا حکوومەتی عراقی باش نییە ڕۆشی پڕ خراپە و ڕەوشی گوزەرانی خەڵک خراپە باش نییە چونکە وی موچێ وان نادەن ئەوە چەند مانگێکە موچێوان نییە و فەرمانبەر زۆربەی گەنجەکان کۆش دەکەن بۆ دەرەوەی وڵاتیانی ئیش و کار و شغل نییە ئەویش ڕەوشێکی پڕ خراپە بەڵام لێرا خراپتر لەوەیە کە هەندێک حزبی باشووری کوردستان کە لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ ئێرانە لەگەڵ کۆمپانیەکاندا واژووی چەند ساڵیان کردووە بۆ بژێوی ژیانی خۆیان حزبەکان و چەندین کۆمپانیای بیانی وەکو تورکی و ئێرانی لە باشووری کوردستان هەن ئەو کۆمپانیانە تەنها خەڵکی خۆیان دادەمەرزێن بۆیە گەنجەکان و ئەو لاوانەی کە قوتابخانە تەواو دەکەن یان بێکارن ڕوشیوان خراپە دیان دکۆش دەکەن بە ئەوروپا یا هەندێک لە ڕێ دەبنە خۆراکی ماسیەکان لە بەحرەکانە دەخنکێن یان هەندێکیان دەستگیر دەکرێن و دەگەڕێنەوە بەڕاستی ڕەوشی باشووری کوردستان بە تایبەتیش پرخراپ بەلێ ژ بۆ چ خەرابە یانێ ئیستا ئەتوانین بێژین کە لە کوردستان پەترۆل هەیە و ئەزانین لە کوردستان پەترۆل ئەفرۆشن تورکی ئەزانین لە وێنە لە کوردستان ئەندستیل تشتە ئەندستیل تونە یانە هەر تشت دەربایی وڵات دێ ڕاستە یەکەم سیستەم نییە

ئەوە شتێکی پڕ خراپە و تەنها حزبی باشوور بۆ گیرفانی خۆیان دەبێ بۆ ملت نابێ با بڵێ نەفت هەیە نەفت لە چەندین ساڵە لە باشووری کوردستان هەیە بەڵام بۆ ملت نییە تەنها بۆ چەند حزبێکی سیاسیە بۆ حزبی سیاسی هەندێک کەسایەتی دەوڵەمەند دەبن بۆی و خەڵکێکی هەژاریش دەژی بەڵام لێوەشدا ئەگەر سیستەمێکی سیاسی و عەدالەت و دادپەروەریکی باش هەبواە دیار بوو ملەتێکیش بە جوانی دەژی بۆیە سیستەم نییە و هەم ملت لە هەژاریدا دەچێت و هەم سرمایهداریش هەندێک سرمایهداریش پارێوان باشە بێ بە دەوڵەمەند دەبن و ڕەوشەکە بۆ شێوەیە بۆیە چەند پاترۆل هەبێت چونکە سیستەمێکی دادپەروەری نییە پڕ خراپ ئیستا لە ڕەوشای ئیرۆ ڕەوشە ئیرۆدا ئەو تزانە هەلبژارتن چێ بوو لێ دیسا قەدەپە و کەنەکە گۆران هەنە گرتن گەلێ کوردستان گەلێ باشوور یعنی ناخوازە ئەو سیستەم بگوهرە بۆچێ وا لای وەک مردیە لە مالە یعنی مالا بێ دەنگێ بێ حەسێ و خەبات تونە ئینسان لێ مێزە دەکە مەسەلا دەبێت تمش خۆر ڕا دکەبن و دخوازن ڕاکەبن یعنی بەلکی ئەس خەلەتم تژ باشوورێ کوردستانە یە ژمەر بێژیانە ئەم ئەم چما وا دەبینن ئەو بڕاستی گەلێ مە باشوور وانە ئەنیا ئەم خەلەتن خۆی گەلێکی باشوور لە مێژوود کۆندا گەلێکی بە هەموو کوردستان گەلێکی وشیار بوو باشوور بە تابەتی گەلێکی وشیار بوو ئەگەر بیرمان بێش ڕژێمی سەدام چەند زلم و زۆر کرد لەسەر باشووری کوردستان نەیتوانی گەلی کورد فۆت بکات چونکە 5هزار ئینسان لە حەلبچە شەهید بوون سەد و هەشتا هەزار ئەنفال دا و هەموو شەهید داد کوردستان سەری خۆ شۆر نەکرد بۆ حکوومەتی عراقی بەڵام ئێستا حکوومەتی کوردی بڵێن پەرلەمان حەزر هەڵبژاردن بووە بەس هەتا ئیرۆ ئەوە تا حکوومەت چێ نەبووە حکوومەت نییە ینی حکوومەت پەرلەمانەوە تا هەموو حەزبەکان سیاسەکان دەنگی خۆ هێناوە بە تایبەتی یەکێتی و پارتی و تا ئێستا حکوومەت چێ نەبووە ئێستا مشکیلەی هەز گەورە لە ناو ماڵی کوردایە مشکلەوەیە پارتی و یەکێتی جۆر نین پارتی و یەکێتی لەسەر مێزێکی گفتوگۆ دانانیشن ئێستا بۆ نمونە سەرۆک کۆماری عراق پشکی کووردە ئێستا پارتی و یەکێتی ڕێک ناکەون لە سەرەوەی سەرە کۆمارێک دانێن ئەویش مشکلە مشکلەی پارەیە سەرە کۆمار چەند داهاتی هەیە سەرە کۆمار چەند ڕاوێشکاری هەیە چەند پاسەوانی هەیە چەند موچە وەردەگرێت کێشەکە ئەمەیە کێشەکەەوە نییە وەکو کوردێک بێت لەوێ سەرە کۆمار بێ بەڕاستی بەێ ئەمجلال سەرۆک کۆمار بوو پڕ باش بوو و هەندێک تا حەدێ تا حەدێ مشکلەی کورد پڕ باش بوو بەس دوایەوە کەسی دی نەها سەرۆک کۆمارێکی پڕ باش بێت و حەقی کورد بدا فەرم و لە سەدا شەستی حەک خاکی کوردستان لەسەر لە بن دەستی عربدایە سەر کۆماری شیوی چییە وەکو کورد کوردێک بچێتەوێ سەدا شەستی خاکی کورد کوردستان بن دەستی عرە بێ و سەر کۆماری من بۆچی بەگە کورد بێ بابا با کورد بێ ینی مشکلەی ئەساسی کورد چەند پارە دەبەی بۆ خۆ چەند نەو نەفت دەفرۆشی دەبەی بۆ خۆ ئەوە گرنگە لە لای حزبی سیاسی ملت گرنگ نییە قسەی تۆ پڕ جوان بوو ملەتی مەش هوشیار نییە ئەگە ملەتێکی پڕ هوشیار بووێ باشە ڕژێمی سەدام 5هزار شەهید حەلبچەدا چەندین ئەنفال کرد خەڵک سەری خۆشۆڕ نەکرد چما دوو تا پارتی سیاسی هاتنە یەکی پشگیری ئێرانە یەکی پشگیری تورکایە و ملت هەموو ملت فەرم و غاز نییە نفت نییە خواردن نییە موچە نییە ئیستا لە کوردستان نفت غاز ئەشینن دەربا لێژە بۆ کوردستان نینە نینە ینی من هەواڵێ من تەلەفۆن کرد بۆ من ودی هەوا زەکەریا ئەس هەش دانە سعات هەش دانە سعات سەرێ بانزین بووم پترۆل بووم بکەمە ناو عەرەێ خۆ هەش سعات تۆ هەش سعات لە هەر وڵاتێک کار بکەیت سە دۆلار پێدا دەکرد بەڕاستی تۆ هەر سعات بوەستی بۆ بیز لیتر بانزین و هەموو خاکی کوردستان هەموو زێڕە هەموو نەفتە ئێستا خەڵکەوەی نییە چونکە لەبەرەوەی سیستەم نییە دەس لەبەرەوەی حکومڕانیەکی پڕ گەندەڵە ملەتیش برسی دەبێ بەڵام ملت ئەگە ملەتێکی هۆشیار بێ تەبان حکوومەتێکی هۆشیارێکیش بەرهەم دێنێ بەس ملت کە هۆشیار نەبوو و حکوومەتێکی گەندەڵ بەرهەم دێت بکەین ئیستە باڵام کشاند دو ساڵە سێ ساڵە تورکی تم بە بۆمبە باران لە کوردستان بۆمبە باران دەکا دوای کە ئەزانم چەند قەرەقۆل و تەسیسێ عسکەری لە کوردستان هەیە

و حکوومەتمان هەیە ئەنجومی وەزیرانمان هەیە سەرۆکی هەرێمان هەیە ئەمانە بە دەنگی خەڵک چوونە تاوێ خۆی تا ئێستا پەرلەمانی کوردستان چەندین حزب هەیە ئۆپۆسیۆنیش هەیە لە ناو پەرلەماندا ئەوان نابێژن وی حزبی تورکی چی دەکات لە کوردستان هەنی ئیشیوان چییە چەندین جاسوز هەیە چەندین فڕۆکە هەیە چەندین تۆپ و تیارە هەیە ڕۆژانە خەڵکی خەڵکی کوردستان شەهید دەکەن هەر لە شوێنی قەندیل لە قەڵاتزێ لە شوێنەکانی تر هەموو هەواڵ هەموو هەواڵی مە هەموو کورد هەموو باشوور کامپا مەخمور کام پێ مەخمور ینی کەم پێ مەخمور سەرە ڕایەوە سەرە ڕایەوە دژمنی مە تورکیا کەمپ بردۆمانەکە بمبابارانەکە خەڵک شەید دەکا زارو شەید دەکا و حکوومەتی کوردیش دێت چواردۆری کەم دەگرێت نەیاڵێ هاریکاری بچێ بۆ خەڵکی کەمپەکە

خوشکی ئەمە شەهید دەکەن عنی پەرلەمانی کوردستانیش دەنگی لێ نایە یعنی یە قسە ناکە سەرۆکایەتی هەرم قسە یانە ئەو ئەو ئەو یانێ بۆ چ قسە ناکەن بۆ چێ نایژن بۆ چێ مەسە عێراق ئیران داخوانیان دان تشتێ هەنێک دەولەتێ پارلەمەنتی یورپ داخوانیدان گوتنم تورکی شەرمەزار دەکەن لێ ئیستا لە ئوکرانیا شەر هەیە چار ڕۆژ لێ دنێ لە سەدی نەوە دنێ گشت هەموو لە هەمبەر رووسیا بیە یەک لێ لە کوردستانێ لە کوردستانێ هەرۆ بۆمبە باران هەیە هەرۆ لە باشوورەیە لە باکوورەیە لە ڕۆژەوە هەیە بە سەدار کەس

چار پێنج خۆرتێ کورد دالە دەقینێ گیانێ تشتێک عجێب لە کوردستانێ عجێب دەبێ لێ ئەم ئەمجی بڕاستی تێ ناگەێژێ خۆی لە ڕاستیدا لە باشووری کوردستان ئیمزای ڕێککەوتنێکی نهێنی کراوە پ ساڵ تورکیا نەوتی کوردستان ببا بۆ خۆ پ ساڵ بەێ پ ساڵ ئەوە ئەوە دوو ڕێکەوتن کراوە کە تورکیا حزبی سیاسی بە تایبەتی قەدەپە و یەکێتی تورکیا وان بپارێزێ چونکە دەزانن وان نامێنن دەستێ ملەت ملەت ئیرۆ چەند دو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵ کەسی دی سی ساڵە حکمڕانیوان پر سەقەتە هزار هزار پێشمەرگە هەیە سەد هەزار ئەو پێشمەرگە چێکەکەین یانێ پێشمەرگە ئەس بێژم بەری پێشمەرگە گشت لە چیا بوون ئەرێ لە دەشتن لە ناو باژێرێن لێ ئەیتم ناکەن یانێ وەک ئەسکەر وەک گەریلا وەک قۆماندۆ ئۆر وەک لەشکرێ دنێ ئەوانە پێشمەرگەی ما چێکەکەن یانێ تۆمە خۆی یەکێتی کوردان لە ناو کوردستان لە بەلا باشووری کوردستان نییە چونکە تۆ سێرکە ئێستا هێزی یەکێتی هەیە هێزی پارتی هەیە هێزی دیس حزبی سیاسی هەیە هێزی ڕۆژ هەیە هێزی نازانم چی هەیە چەندین هێزی تر لە باشووری کوردستان هەن ئەم هێزانە لە ژێر هەیمەنەی سیستەمێکی حکومڕانی تەواودا نین ئەم هێزانە لە بە ئەمری حزب دەجوڵێن کە بە ئەمری حزب جوڵان بەو شێوەیە دەبێت تورکیا دێ بۆم باباران دەکا ئێران دێ کۆیە بۆ خەڵکی ڕۆژهڵان لە کۆیە شەهید دەکا لە زڕگوێ شەهید دەکا و حزبی سیاسیش دەنگێ ناکات لەبەرەوەی تورکیا چەندین حزبی سیاسی باشووری کوردستان دەپارێزێت چەندین ڕێککەوتنی کۆمپانیای وان هەیە لەسەر پترۆل لەسەر پارە ئێوان بێدەنگ دەبن چ شتێک کە کەوتە ناوپارەوەوان بێدەنگ دەبن جاران لە چیا بوون بۆ کوردایەتی بوو بۆ خزمەتی ملت بوو ئێستا ئەوە نەماوە لە باشووری کوردستان ئێستا کێ دەخوازێ پشکێ خۆ ببێتە وەزیر ببێتە پەرلەمانتار بۆ گیرفانی خۆ نەک بۆ ملت ملت بۆ چێ ڕێی ئەدات ئاوان مەسە ئەزانم هەنا لیستانە هەناک ئەندامێ ئیشتە وەلات پارێزێ بڕاستی وەلات پارێزێ کوردانە ئەو مەسەج قەدەپە لە شەن شەنگال بۆچێ چار ملەت وەکیلی چام ئەندامێ پارلەمانت ستەند ئێمە نەسل تەندمان یانە گەلێ شەنگالێ چما نەستان چما قەدە پەستان اللي جێگەی درێژی ئەگە ئەرۆنی قەدەپە ئەستینی دواوەی یەک یەنەکە دواوەی گۆڕان هینتر حزبی ئیسلامی لێ تشتێک کێماسیەک هەیە یانە کێماسیەک دە ناو ملەتنیدا دە ناو ئەندستریالدا دە ناو ئەس بێژم دە ناو تێکەلی گەلدا هەیە یانە ئێمە خۆ ناتوانین بگیرین گەل یان ئەمنەکانە خۆ بگرین گەلم بێژن هەواڵ بۆ هەڵبژاردن هەڵبژاردننی یەکەم درا خەڵکی وا هەبوو تەزویری پرانی دەکرد ساڵی 1992 دە دەنگ دەدا بیست دەنگ دەدا وەکو کورد بەڵێم ئەمە سیستەمێکی خراپ بوو ئەمە ئەمە گەندەڵیەک لەوێ وەسەر چاوی گرت بەرەوی ئینتیخاباتی ئاخیر کران لە سەدی چل و دوو خەڵک دەنگدان لە سەدی پ خەڵک نەچوو بۆ دەنگدان ئەوە پارتی و یەکێتیە بێ بزان ینی بەرێ پارتی و یەکێتی ئەگەر سەد هزار دەنگ بهێنایە دو هزار دەنگ بێنایە ئێستا پ هزار دەنگ دێنن ینی خەڵک ناچێت دەنگ بدا بەوان بەڵام دەبێت ملت وشیار بێت کە دەنگ نادا بەوان دەنگدا بە یەکێک بوو گۆڕانکاری چێ بکە چونکە ناکرێت سی ساڵە حکومڕانی یەک سەرۆک دەبینی یەک بنەماڵە دەبینی یەک کەس دەبینی ئەمە ئەمە نابێت ئەمە حکومڕانی لە دنیادا دەبێت بگۆڕێت دەبێت دەستا و دەست بکە سی ساڵە سی و چەند ساڵەوان حکومڕانی دەکەن حکومڕانێکی پرگەندەڵ دەکەن لێرەوە دەبێت خەڵکی باشووری کوردستان پرانی وشیار بێت یعنی ئیرۆ سەردەمێکی ئەتەرنێتە سەردەمێکی تەکنەلۆژیایە سەردەمێکی دنیابینینە خۆ بەرە سی ساڵی دی ئەوە نەبوو من و تۆ ئێستا دانیشین وە یەکتر ببینین و نقاش بکەین ئێستا ئێستا دنیا گۆڕاوە و زوو بە زوو دنیا دەگۆڕێ دەبینیت بە شەو ڕۆژێ شارێ دەگیرێت یعنی پڕانی وجود دەکرێت شارە دەگیرە جاران لە شەو ڕۆژێکە دوو گوند نەدەگیرا چونکە سیستەم وابوو ینی وەکو بڵێ هێزی ئەسکەری هێزی حکومڕانی وە بەڵام لە باشووری کوردستان ئەو شتانە نییەوە لە باشووری کوردستان فکرێکی ئایدۆلۆژیایەکی تەواو بۆ تێڕوانینی حکومڕانی نییە ئەوانش پڕ غاڵەتە حزبی سیاسی کە هاتن هاتنە ناو لە شاخ بوون ببوورە هەواڵ کە لە شاخ بوون هاتن لە ناو شار تا سی ساڵە بە عقلیەتی شاخ ئەوان ژیان دەکەن ئەوە ئەوە خەڵەتە ئەوە سیستەمێکی پڕ خەڵەتە چونکە سیستەمی شاخ گۆڕا ئێستا سیستەمی ترە سیستەمێکی جیهانیە سیستەمێکی گۆڕانکاریە سیستەمی دیموکراتیە سیستەمی لێکتێگەیشتە عەدالەتە و بۆ ملت چ بکەی بۆ ملت ئەوە باشە پەکە بۆ تۆ بژم یانە ئەو چەل ساڵە پەکەکەیش لە وێنەیە لە باشوورە کوردستانە لە کاندی لە و چەل چەل و پێ ساڵە لە چار پەرچەی کوردستان شەرەکە دیتنێ گەل لە باشوور هەمبەر پەکەکە چێکە ئەزانی پەکەکە چوو ji بۆ شنگالێ چوو شەر کرد ji بۆ

باش دروست بۆ کوردستان ئەوان خەبات دەکەن هەواڵان لە شنگال لە مەخمور لە کەرکک لە دژی داعش دژی حکوومەتی عێراقی هەردەم شەڕێک بوو بە دژی کورد هەواڵانی پەکەکە لەوێ حاضر بوون و دیفاعیان لە گەلی کورد کردووە وەکو گەلی کورد بەڵام هەر دەقێک باشووری کوردستان حزبی سیاسی باشووری کوردستان ئەوان ئارام بوون ئەجا دێن دژی پەکەکە دەبنەوە کاتێ شەڕ بێ بەرامبەر باشووری کوردستان ئەوان پەنا دەبن بۆ پەکەکە دەبێژن وەرن دیفاع لەگەلی کورد بکەن ئەوان دێن دیفاع دەکەن بەس ڕۆژێک کە ئاشتی بوو هیچ شەڕ نەبوو و شەڕ هێز لەسەر باشوور نەبوو ئەجا حزبی سیاسی دێت ڕەخنە لە پەکەکە دەگرێت دەڵێت تۆ بڕۆ تۆ تۆ کوردستانی تورکیا هاتووە هێزی خۆی داناوە کۆمپانیە

ئەس زمانی خۆم بیرکەم وەکو زمانی هەورامی بەست دەوڵەتی تورکیا قوتابخانەی خۆی هێناوە لە ناو شاری حەلەفچە کردووە لە ناو سلێمانی چەندی قوتابخانە هەیە لە ناو هەولێر هەیە لە ناو دهۆک هەیە هەموو قوتابخانەی تورکین کنسولی کنسولی تورکیا دەبێژێ کەس ناتوانێت هێرش بکاتە سەر کەرکک چونکە کەرکک هی ئێمەی حکوومەتی کوردی بزەی لێوە نایە ئێوەش پڕ پڕ خراپە حزبی باشوور دیفاع تورکیا هەچی بێت بڵێ ئادەی بدەن لە پەکەکە دیارە دەدەن لە پەکەکە و دژی پەکەکە قسە دەکەن دژی پەکەکە هەڵوێز دەگرن دژی پەکەکاڵێن ئەمانە بۆ ناچنەوە خاکی خۆیان خاکی کوردستان خاکی هەموو ملەتە خاکی منە خاکی تۆێ خاکی هەموو هەموو کوردستان خاکی هەموو کوردستان هەموو ملەتێکی کوردستان دەتوانێت لە کوردستان نابژی لە هەر توێکی کوردستان بخازێ دەخوازێ لەوێ بژی ئەس من و تۆ هاتون لە کەنەدا ژیاوین کەسی هاتوو بە من و تۆ بڵێ بۆ لە کەنەدا ژیاوی نا چما ئەز بچمە شارێک پەکەکە هەواڵێکت بچێتە قندیل بژی لەو شاخە بژی تۆ بێت تیارەی خۆ بێنی جاسوسێ خۆ بێنی وی هەواڵان لەوێن وی هەواڵان لەوێن لەو شوێنە بدە هەواڵێ مە شەهید بب بەێ ئیستا بۆ تشتێک تێ بۆت بیژم گەلە گرنگێژە بۆمە من تم ئەیژم هەرتم پارتی ڕێخنستن حەز کی چێ دەگەل بلا بگەل لێ پێشی پێشی

زەنگینیەک پڕ خۆشێ پڕ مەزنە زمانێک کوردی بڕاستی پڕ و پڕ مەزنە دەریاک مەزنە ئەم نکانن تێدا ئاژنا بکن چونکە ئەم ئێمە زمانێ خۆ بەڕاستی باش نازانین من لە خۆم شەرە مەکەم کە من من ناغ ناتوانم سۆرانی باش باخم کورمانی باخم یانە ئەخوازم بەعلمم پێش هیچتە پێشتە بخەم و بە سۆرانی

تەڤاوییە دنیایێ دەنگ تونە یێ، ناوبرا کوردا ژی دەنگ تونە یێ ئوو هنەک ژی دبێژن پەکەکە بە حزی شابی رە یێ، ژ بۆ وی شتە شەنگالێ مەسەلا هۆقاژێ حەز ناکن، شتە لە جیەک دب ئیرانێ رە یێ. ئێ من ئەزانم کی قاسی کە ئەزانم بە سەدان بە بەلکی بە دە سەدان ئەندامێ پەکەکە لی ئیرانێ دە گرتیگاهێ دەێ، گەلەک ئەندامێ وان هات داردەکرن تو چ دبێژی یانە تو چوو ئیرانێژی ئەزارن تو چوو کوردستان ڕۆژلات ڕۆژاوا ئەس ئەس چوومە ڕۆژ هەڵات چوومە من بەشداری کوبانی کرد بەشداری ئەفرین کرد ئەچوومە هاریکاری وی بوومە لەرزێ کرماشان بوو و ساڵی 2011 بوومە لەرزەی وان بوو ئەسچوم وەکو هاریکاری ئەندامی کۆنگری نەتەوەی کوردستان هەموو باژێری کوردستان ئەسچوم ڕۆژ هەڵاتی کوردستان حکوومەتی ڕژێمی ئێران چەندین ساڵە دژی کووردە دژی کوردستانی ڕۆژهڵاتە چ دەبێژێت لە مێژوودا دەبێژێ بە کورد بە گەنجی کوردستان دەبێژێ یان دەبێ بێنە تاران زمانی خۆ و هەموو شتێکی خۆ بیرکەن بێن لەوێ ملی خۆ شۆرکەن لە بەردەم ڕیستۆران و ئەوانە خزمەتێ فارس و تورکۆوانە بکەن یان دەبێژێ بچن کۆڵبەری بکەن بۆ نانێ سکی خۆ گەر ڕۆژێک فیشەکێکی پازدارێ لێتان بدرێ بکوژرێن یان دەبێ یا دەبێ ببنە جاش یان دەبێ تلیاکێ بکڕن و معتاد ببن ڕژانە تلیاکی خۆ بکێشن و معتاد بن ئەمە ئەمە ئیشوکاری حکوومەت ئێرانە لەسەر گەنج ڕۆژهڵات حزبی پەکەکە و هەواڵانی پژاک دەخازن وی بیرۆکە نەمێنێ دەخوازم بیرۆکەیەکی باش و گەنجی ڕۆژهەڵات پڕانی بیر بکەنەوە ئەس هەواڵ چشتە بێنم بە بیری تۆ من شش ئەندامی کۆنگرێنەتەوەی کوردستان بووم شش کۆبوونەوە لەگەڵ پارتی ڕۆژهڵاتی کوردستان من نەقاش کرد لەگەڵ کۆمەڵە دوو کۆمەڵە هەیە لەگەڵ دوو دیموکرات و کەسێکی کەش لە حزبی کۆمەنیستی ئێران و هەواڵانی پژاکیش برا گەنجی مە لە ڕۆژهڵات هەموو لە سێدارە دەدرێن ئەدان دەکرێن لەسەر دەستی ڕژێمی ئێران ئێوە وەکو هەموو پارتی سیاسی کۆک بن وی بەرێ ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بوو ترەمپ دەخواست ئێران بڕوخێ وی ئێران سیستەم ئێران نەمێنێ ئێوە وەکو حزبێ باشووری وەکو حزبێ ڕۆژهڵاتی کوردستان یەک بگرن و لەسەر ڕەوشی ڕۆژهڵات وی سێدارە نەمێنێ وی سیستەم نەمێنێ وی خەڵک لەسەر ئەو لە ژێر ئاڵای ئەو ڕژێمە ڕزگار بێت وی ساڵێ بەرێ ساڵی 2010 بوو فکرکەم یا 2009 بوو لە ستۆکۆڵبێ کۆبوونەوەی چێ بوو کۆنگرێ نەتەوەی کوردستان کۆبوونەوەی چێ کرد بۆ هەموو پارتی ڕۆژهڵات لەسەرەوە هەندێک بارتی ڕۆژەڵان نەخواستن بەشداری و کۆبوونەوە بکەن پڕخراپ هەواڵی مێش ئەواڵان وی هەم پەکەکە و هەم هەواڵانی پژاک و هەم ڕێخستنی هەواڵان لە ڕۆژهڵاتی کوردستان ی چالاکی خۆ دەکەن و دەخوازن وی سیستەم نەمێنێ و ڕژێمی ئێرانیش دەیانگرێ و و هەواڵان لە سێدارە دەدا چەندین هەواڵی مە هەبوو ڕامینە حەسەن پەناهی هەبوو وی هەواڵی دی هەبوو هەر ئەوەش نا وی ماوەیەکی کە لەمەوە پێش هەواڵێک هەبوو خوێندنێک کوردی دەخواست ژن بوو خاست خوێندنێک کوردی بخوێنێ لە شوێنەکانە بە زارو بە خۆبەخش ینی خۆبەخش پارە نەگرێ بەس زمانی دایک بڵێتەوە یا حکوومەتتی ئێران گرتی پێ ساڵ حکمی ویدا

تەلەفزۆنی تۆ بەڕاستی کێ تۆ پڕ گرانە وەکو کوردانە لە هەموو شوێنێک تۆ زمانی کرمانجی ئەزیش حەز دەکەم وەکو زمانی سۆرانی هەر لە تەلەڤزۆنە خزمەت بکەم و خەڵکی بە باشووری ژاخافتن لە سەروان بکەین لە باشوور لە ڕۆژهڵات لە ڕۆژاوا و هەواڵی منش هەیە لە ئەوروپا هەیە لە کەنەدا هەیە لە ڕۆسیا هەیە ئەوی هەموو هەواڵ بن لە ناوی تەلەڤزیۆن لەسەر ڕەوشی کورد و لە ڕەوسەر وی دەربەدەری و ئاوارەی و زەحمەت کێشانی هەموو کورد مەباز بکەن نقاش بکەین تا ڕۆژێ بێ مەژۆک وەکو هەموو کوردستانی ئاڵای خۆ هەبێ و کوردستانی هەموو ببینین و ئازاد بینتایە و کوردستانێکی سەرجوان سربەخۆ بۆ هەموو کوردستان ببینین و هیواداریشین وی ئەرکی لەسەر ڕۆژئاوا هەیە، وی ئەرک لاچێ و ڕژێمی تورکیا وی ڕژێم نەمێنێ، ڕژێمی ئێران نەمێنێ، بەتابەتی وی دوو ڕژێم پڕ ڕژێمن لەسەر گەلی کوردوان دەخوازن گەلی کورد نەمێن و بەرنمەی داهاتۆ حتمما لەسەر حەلبچە مەقسە دەکەن سی چوار ساڵی یادی حەلبچە و حەلبچە بەرێ چۆن بوو مێژووی حەلەبچە و کیمیایی چۆن بوو و ئێستا حەلەبچە چۆنە لەسەر وە قسە دەکەن گەلک تەماشوان ێژە گەلک ئەم کە خۆش بوون هێدی ئەوێ هەر هەفتە بەلکی ئەم ڕۆژی بنەڕن کیژان ڕۆژی کەک زەکی ئەوێ زەکی حەورامانی ئەوێ بمەڕە بێ ئەمێ خو بگینن ئەوروپا باشوورێ کوردستان

هینێک بینە بیرا خۆ باخ وەختە مەسەلا کورت دەبێ وەختە مەسەلا کورت دەبێ هەموو پارتیە تورکیە دبن یەک هەموو حیزب ئیرانێ دبن یەک هەموو حزب عراقێ دبن یەک لێ خۆلی لە سەرێ مە کورد و حزبێ مەنابن ئەم چمانەکانم ببن یەک یانە ئەف تەلەویزیۆن ji بۆ یەکتیا کوردایی

بڕیا سەرکەفتنێ هەڕنژ بۆ یەکتیێ گەلەک و سلااو و ڕێز دکم هەواڵێ زەکی گەلەک سپاس دەماخۆشتە زۆر سپاس شەو شاد سلااو ڕێز شەو باش شەو باش